Ndiri makanika werudo pandaresa ndoti sori tiyama ndikangodaro chete ndatorikanika rudo
ndina mukoma vangu ava vacho vanorova mangoma avanoimba saka toda kuti tinzwe zvizhinji tinzwe mukoma vachitaura nezvenyaya yavo vachatipa introduction kuti zita ndiani vanoimba music ipi then obva vatipa masample so Don't go away, make sure that you tune in till you watch this video. Listen back. Hey, Tusimba Mursei.
Utandya. Kuti salute, salute. Kamburi muri yese babe. Nene koma Sky Rockers Pro Media. Eh, stand roads Leonard Chachikora. Host Lento Chipatapata Express. Ah, yeah, that's good. Munorovera ngoma renyu. Eh, timo munomuruwa toridza sungura music yechiparuwa. Alright, okay. Saka kune vanhu vanoda kunzwa kuti ngoma remi rofika sei? Kuda kuti mungochikoka kasembo kudhara kasembo. I know guys munoziva kuti vanhu vema vesungura vanenge vane magitare. Mukoma vacho vane magitare avo ichazoita interview imwe vachirova but apa vari kungotipanga chi ka freestyle sezvamunoziva kuti aiwa semageto enstate tinoda kuti tiende same light izvi zvakapira. Koma I hand over the mic to you. Salute, salute.
Posilenzo vauya, vauya nemafaro. Posilenzo vauya, vauya nemafaro. Salute! Salute, yes, uh, that's Bosilenzo for you. Asi Bosilenzo mati pakadii kaina ndakutopinda muje kuda ke. Saka nyaya iri panapa zvinoda kupa imo time mudhara mombokoka 30 to 1 minute, 30 seconds to 1 minute muchirova mudhara.

oslet kuitira kuti kana vazonokutsvagai papa vanonyatsonokutsvagai vachidza kuti aiwa tikuenda kumapegisi amudhara kuoslet tikuda mangoma avo zvese izvo zvochazokubvunza kuti zvinowanika kuti but before we do that give us another one this one this time we want something that is a little bit longer munyatsoratidza vanhu kuti aiwa ndoaolright kana kupai kanonzi mweyo wembudzi mweyo wembudzi saka vana chimbotiudzai kuti Uh, what you mean fat? You have good name.
Tumeambu. Uh, you know, nyau imbudzi mbudzi ukaivhurira zvezveyawana chikafu inomhanya mhanya inotsvaga chikafu ende inonetsa kufuga chigara handiti yeah. so uh, it's a it's a song yerudo hayo eh but takangoiti nyau imbudzi inonzwa zvemukati yemusong yacho handiti

Ndiri makanika werudo pandaresa ndoti sori tiyama ndikangodaro chete ndatorikanika rudo
Jema nema nema ndamukuma symbols right ayo aisatikuda zvinhu mdara but makaipa hasa mdara salute salute nandati this is the last but Let's go for the last of the last kuda vanhu vanyatsoziva kudai vakoma vanokudai mani mukuzvionaka guys kuti hazvii zvekunyepedzera kana uchii isu sitokupai zvinhu zvinenge zvichiitika in real life basis zvinhu kuitika paground live right this is what is really happening let's get the last alright i've got not overload but ichapinda mukati mako tiri kufamba munzendo dzine rima

Mitara tinotsekura inorema tikoni usatakura zvese zvese chinokuremera usatakura zvese zvese ita chinhu chimwe
Wow, this is amazing. Wow. So, muri Zimbabwe kana muchangotibata muri kutaura na Descend weku Skyrockers Media vanoda kuzokurindisawo ma t-shirts avo tinoprinda matishirts mubulk maprize anenge akadzikira zvisingaiti nevanoda maevents photography nemavideography toita zvekare saka right now ndakupa mukoma eh, chance yekuti vatipewo econclusion vatidzi kuti vanowanika kupi eh, vanozodawo music yavo munovabata sei uye ndezvipi zviri mumaplan amukuumba mukoma akipi eh, thank you so much zita tinonzi lenat chachikora Chipatapata Express kana kuti Boss Lenso eh, tinoita Sungura Music tinowanika panhamba dzino 0773787824 izvi zvedu tikushanda nesky rocas pro media ndivo vanotiitira mafotos edu mavideos mamwe amunoona ana urombo goodby mweya wekudzi ezwiyo uyayo saka ndopanhamba dzatinowanika idzo Mr.
Zimbabwe mazvinzwira mega from the host mouth vachitaura ivo kuti eh, vanowanikwa kupi vakwanisa kukupa ivo zvekare ko nhamba dzavo kuitira kuti mugezome muchivatsvaga totenda zimbabwe nekutitsigira kana uri munyowani pachanel yedu please consider subscribe to channel yakati tiseni mutoro make sure kuti you make that subscription and comment motodzowo zvamoda kuti tiwedzere tigadzise uye tiimprove nemamwe maprograms amenge muchitasira kunge tichikupai tichange chikupai ipo panapa zimbabwe thank you so much let's meet in the next one thank